Эфирда атна яңалыклары белән Әлфинә Хуҗина, исәнмесез! Игътибарыгызга бу атнада булып узган хәбәрләрне тәкъдим итәбез. Сезнең алда баш иябез ветераннар. Алабугада сугыш ветераннарына юбилей медальләре тапшыра башладылар. Эшләсәң эшлә, эшләмәсәң юк, намуссыз төзүчеләргә урын юк. Эшкә килүче табибларга, укытучыларга һәм аграрийларга җир бирәләр. Ә хәзер яңалыклар турында тулырак. Алабугада төзелеш объектларын график буенча вакытында тапшыра алмаган оешмаларны кабаттан төзелеш өлкәсенә кертмәячәкләр. Аларга карата шундый катгый таләп куела, я вакытында тапшырасың, я инде икенче тапкыр әлеге оешма энә күзе аша үткәреләчәк. Ни өчен шәһәр җитәкчелеге шундый фикергә килгән, тулырак киләсе сюжетта. Менә бу йорт социаль ипотека программасы буенча нефтьчеләр өчен төзелә. Йортны моннан өч ел элек кулланышка тапшырырга тиеш булганнар. Тик менә төзүче оешма гына инде ничә тапкыр вәгъдә иткән вакытта җитешә алмый. 81 фатирның хуҗалары инде билгеле. Алар фатирны алуга 2017 нче елда рәсми рәвештә килешешү төзегән. Район җитәкчелегенә халык мөрәҗәгатеннән соң әлеге мәсьәлә җитди контрольгә алынды. Бүгенге көндә инде яңадан ясалган инде графиклар, Подрядчикка инде беренче мартка куелган условияләр дип әйтик инде, бу шушы өйне төзеп бетерергә, полностью бастырырга һәм дә инде безнең кешеләрне инде, ипотека түләүче кешеләрне инде шушы өйләргә сдавать итеп кертергә инде. Әгәр дә шушы срокларга безне инде подрядчик Эшләп бетерә алмаган очракта инде администрация ягына бик катгый таләпләр куелган. Без инде штрафный санкцияләр принимать итәчәкбез һәм дә инде киләчәктә инде подрядчикларны сайлаганда бик жестко иттереп карыйчакбыз инде аларның эшләүләренә, Һәм дә инде үзләренә куелган сыйфатны вакытында тапшыру өчен. Төзелеш эшләре Ленин мәйданында да тоткарлана. Искәртик, ул уңайлы шәһәр мохите Рәсәйкүләм бәйгесендә җиңү яулаган иде. Әлеге максатларга Рәсәй Төзелеш министрлыгыннан 50 миллион сум бүленеп бирелде. Проект буенча инде бу эшләр 31 декабрьдә тәмамланырга тиеш иде, әмма һаман да, кызганычка каршы, подрядчик, реставратор исемле организация вакытында бетерә алмады. Аның буенча инде шулай ук атна саен штаблар үткәрелә. Хәзер инде бүгенге көндә куелган график. Шушы график буенча алар беренче мартка барлык строительный-монтажный эшләрне тәмамларга тиешләр һәм дә инде беренче майга инде без үзебезнең яктан җир эшләрен бетерергә тиеш, үләннәрне чәчеп, газоннарны, агачларын утыртып. И тугызынчы майга Бөтен эшләрне бетереп, без инде шушы паркны, Ленин паркын инде сдавать итәргә тиеш. Шулай итеп, яңа Ленин мәйданында яңа юллар, агач-куаклар, балалар уен мәйданчыклары, утыргычлар һәм, хәтта, амфитеатр да барлыкка киләчәк. Әлфинә Хуҗина, Айрат Шәйгалләмов, Атна яңалыклары. Тыштан бинаны тышлыйлар, эчтә сантехника эшләрен башкаралар. Яңа мәктәпне кулланышка тапшыру өчен ярты еллап вакыт калып бара. Алабугада 1224 урынга исәпләнгән мәктәп төзелә. Ул яңа мәхәлләдә урнашкан. Төзелеш эшләре белән бергә мәктәптә эшләргә укытучыларны да җыялар. Объект мөһим һәм кирәкле, Алабуганың полингваль мәктәбе булачак. Төзелеш эшләре график буенча бара. Бүген төзелештә 210 кеше эшли. Кемдер бинаны җылыткыч белән тышлый, кемдер эчтә электр утлары суза, сантехника куя. Хәзерге вакытта фасад эшләре башкаралар. Кровляны эшлибез и эчтәге бөтен внутренний системаларны эшлибез. Сантехника, отопление, электриканы. Слаботочка вентиляцияне эшлибез. Төзелеш белән беррәттән яңа полингваль комплекста эшләү өчен укытучыларны да туплыйлар. Бүген 65 педагогның 56 сы билгеле. Бүгенге көндә башлангыч сыйныф укытучылары һәм бер музыка укытучысы җитми. Билгеләп үтик, якын елларда Татарстанда алты полингваль комплекс ачылачак. Монда белем бирү рус, татар һәм инглиз телләрендә алып барылачак. Яңа мәгариф учреждениеләре Казан, Яр Чаллы, Әлмәт, Түбән Кама һәм Алабуганы биләп алырга тиеш. Проект Татарстанның беренче Президенты Минтимер Шәймиев контролендә. Яңа мәктәп ишекләрен быелның беренче сентябрендә ачачак. Яңа 2020 нче 21 нче уку елында мәктәптә 900 алабугалы укый башлый, шуның 500 е, башлангыч сыйныф укучылары. Әлфинә Хуҗина, Михаил Филатов, Атна яңалыклары. Алабуга укытучылары, табиблары һәм аграрийларына бушлай җир кишәрлекләре бирә башлыйлар. Әлеге кешеләргә җир кишәрлекләре бирү тәртибе турында тиешле карарны район Советының чираттагы утырышында кабул иттеләр. Җир алучылар аны шәхси йорт төзелеше яки ярдәмчел хуҗалык алып бару өчен тота ала. Төп шарт, Алабуга районы территориясендә даими яшәү урыны буенча теркәлгән булу. Әлеге чаралар Алабугада бу өлкәләрдә кадрлар кытлыгын киметү өчен кирәк. Аерым алганда, район җитәкчелеге шулай итеп эшкә җәлеп итүчеләрне арттырырга өметләнә. Мисалга, хәзерге вакытта табиблар кытлыгы аеруча сизелә. Җылы кыш аркасында Рәсәйдә черкиләр юкка чыгарга мөмкин. Татарстанда дүрт аяклылар өчен кунакханә ачылды. Озын сүзнең кыскасы сәхифәсе белән чыгарылышны хезмәттәшем Гөлназ Гайни дәвам итә.
Озын сүзнең кыскасы Әлфинә, җылы кыш аркасында Рәсәйдә черкиләр юкка чыгарга мөмкин. Моның белән бергә елга балыклары да кимиячәк, ди белгечләр. Җылы кышларда черкиләр уяна да, ашау таба алмыйча һәлак була, ди. Ә мондый бөҗәкләр кайбер балыкларның туклану рационына керә. Гадәти ашамлыкның булмавы Аларның үлүенә китерергә мөмкин. Моннан кала, җылы кыш һәм явым-төшемнең аз булуы сазан, кәрәкә, балык өчен куркыныч, чөнки, мисалга, җәен мондый балыкларга салкын су кирәк. Рәсәйдә күбрәк Кио Рио машиналарын урлыйлар икән. Интернет чыганакларына караганда, бу исемлектә шулай ук Киа Оптима, Хундай Солярис, Тойота Камри һәм Хундай Соната маркалары машиналары да бар. Соңгы ике елда машина урлаучылар люкс автомобильләргә игътибар итә башлаган. Кагыйдә буларак, машинаны киләчәктә детальләп сату өчен урлыйлар. 2019 нчы елда Рәсәйдә егерме меңгә якын машина урланган. Татарстанда дүрт аяклылар өчен кунакханә ачылды. Казандагы кунакханә иллеләп эт һәм песине кабул итә ала. Бу җәнлекләргә хезмәтне мал табиблары күрсәтә, алар өчен Саф һавада йөрү урыны бар, төрле токымлы этләргә тренировка үткәрергә була. Эт песиләрне берәр кая ял итәргә киткәндә калдырып торырга мөмкин икән. Алабугалылар Бөек Ватан сугышында катнашкан әтиләре, бабайлары, якыннары турында истәлекләре белән уртаклашуларын дәвам итә. Игътибарыгызга, 75 ел, җанда җиңү яши рубрикасы.
Үземә дә шундый сюрприз дип әйтимме, шундый ни булып китте ул. Безнең бер гаиләдән биш кеше катнашкан икән. Ил өчен җан биргән бабам, Ирек таңы атканда, Әткәм солдат улы булып Үскән азат ватанда. Менә Гыйззәтуллин Гыйззатов Солтангәрәй абый. Ул 1918 елның 25 августында туган. Ул сөйләүләр буенча 36 елда армиягә киткән. Армиягә киткән һәм аның кайтырына бер ел кала Аңа аны отпускага кайтарганнар. Бу була 1940 ел. 40 елның җәе булырга тиеш. Э, шул вакытта ул кайта да әйтә, э, анда котчыккыч, күз ачкысыз ди, үлеш ди. Мин ди, Ике көннән китәм ди. Отпускысы шул була инде. Шулай иттереп, аны тамакларын туйдырып, юындырып, шулай э, мин өйдә йокламыйм ди. Ишек алдында менә шушында гына йоклыйм ди. Аңа ишек алдында урын әзерләп бирәләр. Ул шунда ике көн буе, ике сутка буе бер дә уянмыйча йоклый. Һәм ике суткадан соң торып, Ярый мин киттем, бәлки кайтып булыр, бәлки юк дип, шулай иттереп э, китә Кукмарага поездга инде. Шулай иттереп ул сугышка китеп бара. Бер елдан соң соңгы хаты килә, Украинадан килә. Һәм инде шуннан соң аның э, хәбәр хаты да юк, хәбәре дә юк. Бу хәбәрсез югалганнар исемлегендә Солтангәрәй абый.

Китә, алалар аны сугышка. Э, сугышта була. Ул аннан э, сугышта пулеметчы була инде. Э, сугыштан яраланып кайта. Яраланып кайта. Һәм ул безнең Мулланаем абый Суслангирда да була. Аның сөйләгәннәрен сөйләп булмый инде. Әйе, ул тарих буенча Сусхангерның нинди лагерь икән бөтен кеше белә. Аны сөйләп торып булмый. Оч тотканнар, виклата җәзалаганнар. Муллан абый авылда яшәде инде, 1974 елда үлде ул. Бу тоже әтиемнең абыйсы була инде. Нәбиуллин Самат Нәбиуллович. Бу минем әниемнең әтисе. Минем бабай була. Аның фотосы юк. 1910 э, елда туган. Э, ул сугышка э, Казаннан китә. Казаннан алалар аны сугышка. Һәм аның кайда, ничек сугышканын без белмибез. Ул сугышта үлгән. Гарипов Фәйзрахман Гарипович. Бу минем әбинең, әтиемнең, э, әнисенең үги малае була. Менә шулай итеп алып тәрбияләгәннәр инде ул элекке заманда, ул сугыш вакыты, авыр заманнар дип тормаганнар бит инде тәрбияләгәннәр. Ул 1917 елны туган э, һәм сугышка алына. Сугышта аның хәбәре дә бик килми. Без хәбәре килми дип әйтү дә дөрес булмас. Бөтен хәбәрне дә белмибез. Тикшерергә кирәк, йөрергә кирәк, архивларга барырга кирәк. Фәйз Рахман абый хәбәрсез югалганнар исемлегендә. Минем әти Гыйззатов Хуҗахмәт Гыйззатович ул 1926 елда туган инде. Ул сугыш вакытында Вербовать иткән дип сөйлиләр бит инде. Әтине 17 яше тулгач, 1943 елда Кемерово заводына вербовать итәләр. Алар анда станокта эшлиләр инде. Станокта снарядлар төрле сугыш кирәк яраклары әзерләп чыгаралар. Заводта эшләгән чагында кинәт кенә ут сүнә. Ут сүнә дә, ничек кинәт сүнсә, Кинәт шулай кабынып та китә ул ут. Һәм шул вакытта әтиемнең уң кулы э, кереп китә станокка һәм ул терсәктән өзелә. Әтине сугышка э, яраксыз, э, эшкә яраксыз дип шулай иттереп авылга кайтарып җибәрәләр инде, өйгә кайта ул. Өйгә кайткач та ул вакытта инвалидность бирелгән дигән сүзе бар, өченче Группа инвалид биреп кайтарганнар дигән. Ләкин без аның инвалидность буенча каядыр барып, ниндидер льготалар алганын да белмибез. Ниндидер анда алар аңа субсидиямы или анда акчамы түләнгәнен белмибез. Шулай иттереп авылда инде ул гомер буе көтү көтте. Шулай ук ахырында эшләде. Каравылда эшләде. Әтием 2001 елның 16 маенда дөнья куйды. Шулай итеп, менә шушы туганнарымның, әтинең, абыйның һәм бабайларымның хәтер бабайларымны хәтердә калдырып, шулай иттереп сөйләүләрем аларга дога булып барып ирешсен иде.

Атлары да бит борылып карады.
Быел Бөек Җиңүгә 75 ел тула. Бу көн быел бигрәк тә олуг бәйрәм итеп билгеләп үтеләчәк. Еллар үткән саен Ватаныбыз азатлыгын үз гомерләрен дә аямыйча саклап калган ата-бабаларыбыз Фронтта җиңү өчен ил кырларында көне төнгә ялгап эшләгән әбиләребез, яшүсмерләр фидакарьлегенең кыйммәте арта барырга тиеш. Аларның батырлыгы халкыбыз күңелендә мәңге сакланыр. Алабугада Җиңүнең 75 еллыгын билгеләп узуга әзерлек эшләре күптән башланды инде. Бүгенге көндә Алабугада Бөек Ватан сугышында катнашкан 26 ветеран, ике Ленинград блокадасы кичерүчесе, 482 тыл хезмәтчәне һәм 3404 сугыш чоры баласы гомер кичерә. Аларның тормыш-көнкүреше, пенсия белән тәэмин итү һәм медицина хезмәте күрсәтү мәсьәләләре, башка ихтыяҗлары һәрвакыт даими игътибар үзәгендә. Һәр ветеранга җитәкче, депутат, эшмәкәрләр, социаль һәм медицина хезмәткәрләре беркетелгән. Шәһәрдә ветераннарның социаль һәм көнкүреш проблемаларын хәл итү буенча комиссия төзелгән. Хәзерге вакытта уналты ветеран, Шул исәптән ялгыз тыл хезмәткәренең фатирына ремонт ясарга кирәк. Шәһәр урамнарын Бөек Ватан сугышы ветераннары портретлары төшерелгән баннерлар бизиячәк. Аларның саны егерме сигез була. Моннан кала шәһәрне Җиңү символы төшерелгән рәсемнәр бизиячәк, арт-объектлар куелачак.

Җитәрлек, но... Бергәндә күп түгел әле ул сылтама. Әле бөтенесе сыймаган.
Мулла Нәҗипов 1940 елда армиягә алына. 1941 елны сугышка алына. Румыния чигенә җибәрәләр. Сугышта шофер була. Үзенең машинасында эре калибрлы Пулемет йөртә. Үзем бик хәйләкәр һәм оста кеше мин. Шулай булмасам, сугыштан исән кайтмас идем, ди ул. Курский дуга беткәч, аннан соң безне җибәрделәр Белорусскиягә. Белорусскиядә дүрт ай булдык. Аннан соң Польша, Киев. Шуннан барып кердек Польшага.

Сугыш турында сөйләгәндә туганнарын искә ала. Бер гаиләдән җиде егет сугышка китә. Дүртесе әйләнеп кайтмый. Менә Гали Хәсән, Хөсәен, Тимерхан, үзләр дүртәү, дүртәү дә әтибезнең җиде бала бирде сугышырга, сугышка. Күренәме, апа? Дүртсе үлде, өчебез кайттык. Киләләрме? Алар телендә булган әлеме? Менә шунда Карпатка чыгып качмакчы булганнар. Менә Гали белән Хәсән шунда бетә бара. Аның иптәше Мортныкы була. Аңар да әйтә, әйдә безгә иярәсең беде. Юк, мин иярмим. Ну, аны ул әйтте ана. А, ул сөйләде кайткач. Гали менә шунда Карпатка чыккан вакытта Җә эткә талатып үтерделәр монда, җә дә атып үтерделәр. Мулла Нәҗипов Белоруссияне уза, Курск дугасын, Варшаваны уза. Яшь идем, сугыштан курыкмадым, дип искә ала ул. Җиңү көнен Германиядә каршы ала. Башы бик каты яралана, күзем ун ай буе күрмәде, ди ул. Туган авылына 1947 нче елда кайта. Гомере буе машинада эшли. Костюмындагы медальләре кырыкка җыела. Әмма ләкин, чын медальләрем, минем горурлыгым, ди. Кызыл Йолдыз ордены, Батырлык өчен медаль, икенче дәрәҗә Ватан сугышы ордены. Без Сезнең алда баш иябез, мулла абый. Әлфинә Хуҗина, Михаил Филатов, Атна яңалыклары. Утны-суны кичкән, ач-ялангач, көн-төн эштә булганнар. Бүген инде алар ап-ак яулыклы әбиләр, ак сакаллы бабайлар. Сүзебез Алабуганың өлкән яшьтәге кешеләре турында. Аларның һәрберсе турында китап язарлык. Тәгъзимә Әхмәтова да шундыйларның берсе.

Сугыш башланганда Тәгъзимә апага унбер яшь була. Олылар белән беррәттән эшли ул. Урман да кисә, печән дә чаба, ындырда эшли, җир сукалый. Ә кичләрен хатын-кызлар белән бергәләп фронттагы солдатларга оекбашлар һәм бияләйләр бәйлиләр. Егерме яшендә кияүгә чыгып, Алабугага яшәргә күченеп килә. Бүген ул бәхетле, ак яулыклы әби. Балалары, оныклары һәм дә оныкчыклары янәшәсендә. Мин сезне администрация исеменнән, безнең Президент исеменнән, Глава исеменнән, Владимир Владимирович исеменнән сезне котлыйбыз, сезнең юбилеегыз белән. Рәхмәт инде. Озын гомер сезгә. Матур-матур шулай тормыш итергә, сезнең балаларыгыз белән, күршеләрегез белән һәм авырмыйча гына Матур иттереп, тагын 100 яшькә хәтле яшәргә! Шушы көннәрдә Тәгъзимә апа 90 яшьлек юбилеен билгеләп узды. Түгәрәк, мул өстәл, балалары янәшәсендә. Кулларыма җыеп алдым дару үләнен, бетнек мин ул вакытта авыртадыр инде дә, шуннан килеп чыга ул. И Ходаем, сорыйм синнән, шушы авыр Тәгъзимә апа бүген дә тик утырмый, бигрәк тә шигырьләр ярата инде, үзе дә каләм тибрәтә. Бар бит шундый кешеләр, эшләмичә генә баилар, безнең ише түбән, халыкларына күз астыннан гына карыйлар. Ә без исә Тәгъзимә апага исәнлек-саулык телибез. Сездәй тәҗрибәле, ак яулыклы апалар булганда, безнең күңелләр тыныч әле. Әлфинә Хуҗина, Михаил Флатов, Атна яңалыклары. Үз йортыңны саклау, тәүге бурыч. Аны үтәү, һәркем өчен намус эше. Егерменченче февраль көчле рухлы, батыр, кыю кешеләр бәйрәме ул. Әлеге бәйрәм тарихыбызда гаять үзенчәлекле. Без, туган илебезне саклаган һәм саклауны дәвам итүче хәрбиләргә хөрмәт һәм чиксез рәхмәтебезне белдерәбез. Ә мин сезнең белән саубуллашам, исән-имин булыгыз!